Esaki ta un entrevista ku señora Mavis Brooks Salmon, e ta bai konta nos algu di dje i su pasado ku kanser di pecho. Mavis, ki edat bo ta tin di a bai diskubri e pipita i kon esei a bai? Wèl, mi ta tin un par di luna, ke mi a luna, un seis luna promé ku mas di kuarenta aña. Bo por bisa trinta i nuebe di mei, anto mi ta drumí, anto tuvallig mi a mi ta fula mi pechu mane'é un par di dia promé ku mi bira ongestèld, mi a fula mi pechu anto mi a fula un pipita, pipita no ta tei, no e pipita ki a sali, mi a laga mi kasá, mi dikun mi kasá, hei hei fula un ratu, e di kuminsha ne'e ke, sí, tin un pipita, Mi di kuné bo sa kiko? Ya, Pepita tei, pasobra bo ta bira un tiki ansioso pa sa ki mishi Pepita ene nan, anto nunka bo no a ripar'é promé kesei. Anto e ora e bai, despues e tempu ku Pepita a keda, a pasa un luna, a pasa dos luna i Pepita no ta bai. Pues e prome bo ta kere manera tun clear anto e cose ta bay di mes pues señora ami ta bisa cu ta deodorante ta na mi clear por di mi brasa anto despe dos tres dia la bay pero tambe tin ora cu ora bo ta seca di haya bo menstruacion bo sa haya bo sa fula un pipita den bo den bo pecho of un duro pero no tabata esey no no no nunca mi no ta tin nada esey ca mi esey tabata un cos straño un cos cu ta prome be. ku el a sosodé. Anto e ora ei, pero be mi brasa si mi ta ta haña, pero dos tres dia spes ta ta bai. Anto esaki si a keda persistí, anto esei a laga mi pa bai dòkter despues di un tempu, anto ok nan a hasi tur e kosnan ku nan ta hasi, nan hasi un pungsi promé, Despues nan a manda mi cerca un otro dokter, mi solamente por manda Sint Maarten, ke men e ora mi a bai un dokter na Franse kan, ku a mira nan hasi un stetoskop, ke men di nan ta hasi manera ora, pasobra e kos ku nan ta fulele ku bo ta haña bo ku dokter ku tin manera un vèt, manera ora bo ta na estado pa nan wak e baby, e mesun tipo di tèst ei, nan a hasi, nan a hasi ku mi, anto e rei nan a bisa, ok. t'asina, pero prome ke se maña mamo gram tambe, tambe ta konformá, anto despues pa bai dor di e trámite di di sa kele ke keseinan. Pero prome ku mi bisa esei, mi ke bisa si, ku unda bes ku a wòru diagnosis diagnostisá ku mi tin e bòrskanker, ku ta un pechu maligno, Pasobra bos, ok, bo a opera, despues bo ta opera, nan ta mand'e Kòrsou, antori patolog ta tèst'e, examin'é, anto despues nan ta bisa bo ku ta maligno òf benigno. Tuvallig di mi tabata maligno. Na e momentu ku e dòkter a bisa bo ku e tumor tabata maligno, kiko bo a sinti? Bo por splika nos? Kiko bo sinti? Bo ta korda e momento ei? Kon bo a reakshoná? Wèl, mi a reakshoná, mi a yora. Mi tin ku bisa ku mi a yora pasobra e tempu naye manera ku ora bo tende e kanser, bo a tende fin di mundu, bo a tende fin di bo bida, bo a tende morto. Anke ku mi ta bo lesa, so mi a lesa hopi, mi sa ke si no ta asina, pero ora ku e dal abo, ta otro. Pero mi a sinti Hesus sei mi ta hopi malu, algu a bai hopi robes den mi kurpa, anto ya, mi a bira masha masha tristu, anto alabes mi a kuminsa kòrda riba mi yunan. Pasobra mi tin yu, mi tin dos yu, anto mi yu muhé tatin kuater aña so. Anto mi bisa, Dios laga por bai bon di manera cu mi tin mester laga mi dos yunan atras. Pasobra semper bo ke pa bo yunan ta basta grandi ora cu Dios yama bo. Sí, sí. Anto despues ba nan a diagnostica cu tabata un ma- un tumor maligno. Anto e proceso di operacion cu e chemoterapia, si bo bai dor di esey nan con esey ta ta? Cu a baña prome, to ki dokter a haci despues? Ok, prome dus na na Sint Maarten nan a sa ke, anto ora cu mi a yega Corsou, mi no ta tin mester di kita mi pecho, ke mendi la lokua cu nan ta yama un lumpectomy, ke mendi borstbesparend, te esey ami ta tin. Anto te menan a saka mas di e tehido ku no tabata bon. Rònt di kaminda e tumor tabata ku nan a saka kaba na Sint Maarten. Anto despues mi a haña promé, mi a haña radiashon. Ke mi mas e radiasi promé. Anto esei tabata manera un tres luna. Tres luna tur dia, behalve wikènt. Despues di esei, mi a haña kemo tambe pa sta sigur ku a mata tur e sèl malignonan, tur e selularnan maligno ku ta den bo ku por ta den bo kurpo tòg. Anto mi a haña tambe tres luna, pero un be pa siman, bo ta haña e